Wel, bore da, shwmae, a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma. Dyma ein thema ni ar gyfer diwedd y flwyddyn. Mae dwy thema dyn ni, sori. Mae dyn ni thema un, sef heddi, a wedyn fori mae yna wers thema dau hefyd ar gael. Felly athrawon, os ydych chi ddod i wers thema dau, cyfrestrwch uh, lan fan hyn. Achos gewch chi weld bod yr gwahanol themâu yma, thema un a thema dau, ar gael ar wahanol ddyddiadau, felly ewch i'r ffurflen fan hyn, adobe.com/livelessons, er mwyn gweld y dyddiadau a chofrestru. Mae hefyd cyfle i chi ennill set o glustffonau cŵl Adobe Express i'ch dosbarth, jyst wrth gymryd rhan heddi, a mwy o wybodaeth ar hwnna uh, tua hanner ffordd drwy'r wers heddi. Nawr, ar gyfer y wers heddi, bydd angen y dudalen weithgareddau yn y chi. So, sgrolio ar hyd gweilod y dudalen fan hyn, ar gweilod y sgrin, adobe.slice 26 diwedd 1, 26 diwedd 1. Um, A mae hwnna'n mynd i fod yn sgrolio fyna ar hyd uh, y wers yma, felly os oes angen, angen hwnna arnoch chi nes ymlaen, peidiwch poeni, dwi e ddim yn mynd unma. Nawr, athrawon, os ych chi newydd i'r gwersi byw Adobe Express, croeso, uh, ond hefyd cofiwch bod modd i chi oedi y fideo os oes angen, os, os, os mae pethau'n mynd ychydig yn gyflym i chi a i'r dosbarth, Mae croeso i chi wasgu pause i oeddi y fideo ac ar ymlaen gyda'r wers ty fel mae'n swto chi. Mae yna ddwy weithgaredd hefyd, felly uh, os oes rhywbeth arall mlaen gyda chi bod yma, allwch chi jyst dod i un weithgaredd yn unig o wedyn mynd. Uh, mae hwnna'n gweithio os i chi jyst ymoen dod i tua hanner y wers. Nawr te, dewch i ni gael mynd i edrych ar y dudalen weithgareddau yma. Felly, fel i fi wneud hwnna, ni'n cofio beth i fi bod clicio. Dyma ni. Dyma'r dudalen weithgareddau. Nawr, dwi wedi uh, agor Adobe Express ar un tab fan hyn, chi'n gweld, mewn gyfnodi hwb, agor Adobe Express i fyny. Ond wedyn dwi wedi agor tab arall. Dwi wedi clicio ar y plus, agor tab arall i fyny, a mewn ar y tab na nes i deipio y cyfeiriad yma, adobe.le slash 26 diwedd 1. oherwydd dyma thema un ar o'n gwersi diwedd blwyddyn ni. Allwch chi wrth gwrs sganio'r cod QR yma os oes dyfais gyda chi sy'n gallu sganio cod QR. A fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Nawr, unwaith ych chi'n cyrraedd y dudalen yma, allwch chi sgrolio lawr i weld beth i ni'n mynd i fod yn neud yng ngweithgaredd 1, yng ngweithgaredd 2, a roed lawr ar waelod y dudalen, allwch chi hefyd weld Sut allwch chi ennill y clustffonau i'ch dosbarth? Hawlio y clustffonau ar gyfer eich dosbarth chi. A fyddai'n esbonio hwnna yn dangos yn gwmwys beth sy'n angen i bawb i wneud ar ddiwedd gweithgaredd un. Right, siarad am gweithgaredd un, dewch ni sgrolio lawr. Wel, gweithgaredd un, ni'n mynd i fod yn, yn dylunio clawr cilchgrawn gyda uh, atgofion o'r flwyddyn. Beth yw'r pethau sy'n sefyll mas i chi ar ddiwedd y flwyddyn ysgol yma Beth oedd yr uchafbwyntiau i chi? Uh, rhyw deithiau arbennig neu um, perfformiadau, perfformiadau adeg y Nadolig efallai, eich gwasanaeth neu'ch sioe Nadolig. A unrhyw lwyddiannau chwaraeon falle. Um, beth am rhyw newyddion am yr athrawon, os athrawon newydd gyda chi, neu oedd yr athraw, oedd un o'ch athrawon chi wedi gwneud rhywbeth doniol, neu cofiadwy, wedi rhedeg marathon, neu wedi uh, ennill y loteri, neu rhywbeth fel yna. Yna, byddai hwnna'n rhywbeth felly fyddai ar glawr eich uh, cilchdan chi. Oeddi chi wedi cael ymwelwyr i'r ysgol, rhyw ymwelwyr pwysig i chi'n mynd i gofio amdanyn nhw? Ymwelwyr sy'n dod i weld siwt mae'r athrawon yn neud o, diolch mi. Uh, felly meddyliwch, dechreuwch feddwl, mae eisiau felly rhyw dri pheth yno chi i roi ar glawr eich cilchgrawn ar gyfer uchafbwyntiau y flwyddyn. Nawr te, dewch i ni gael neidio draw, dwi'n mynd i gadw'r tab na ar agor, ond dwi'n mynd i fynd draw i tab Adobe Express, a dwi'n mynd i ddechrau arni. Nawr, uh, mae Express yn Saesneg fan hyn, dim diolch yn fawr, felly i newid iaith Express draw i'r Gymraeg, na gyd sy'n eisiau ni wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar yn y cornel top ochr dde, clic, a, a dod, dod lawr fan hyn le mae'n dweud settings. Cliciwch ar settings, ac yna fydd e'n agor y ffenest yma i fyny. Nawr, ar y ffenest settings, beth sy'n eisiau chi wneud yw mynd i'r gwymplen gyntaf oll ar y top fan hyn, sy'n dweud English, United States. Clicio ar y gwymplen a chi'n gweld y dewis cyntaf yna yn y rhestr yw Cymraeg, y Deyrnas Unedig. Clic ar hwnna a in, pan geiwch i'r ffenest na lawr, clicio ar yr X i gau y ffenest, fe sylwch chi bod Express nawr yn y Gymraeg. Gwych! Right then. Wel, dewch i ni gael gweithio ar yr uh, clawr cilchgrawn yma te. A ar gyfer hwn, dwi jyst y moyn um, cynfas gwag fel sy'n ni'n mynd i ddechrau creu poster. Felly, cliciwch ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Ni. O, fi credu bod fi wedi clicio ar y botwm anghywir, diar mi. Cliciwch ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Right, dyma ni. A dyma ni mewn yn ein uh, cynfas ni. Nawr, yn gyntaf, mae eisiau i chi feddwl am y cefnder. Nawr, ar gyfer y cefnder, meddyliwch am liw, fydden ni'n dweud. Iawn? Felly, meddyliwch am liw. Gallu fe fod yn liw yr ysgol, neu allu fe fod yn eich hoff liw chi. Um, felly, meddyliwch pa liw hoffech chi gael. Dyn ni'n mynd i gweld llwyth o'r llew yma, achos mae pethau'n mynd i fod yn, yn ei orchuddio fe, ond um, bydd, bydd y llew na'n rhoi rhyw naws i ni. Felly dewch i ni gael mynd draw i'r botwm plus ar y chwith sy'n dweud ychwanegu cynnwys a dewis elfennau. Nawr, mewn fan hyn, ni'n mynd i fynd draw i'r cefndiroedd. Chi'n gweld, mae'n dweud fan hyn, cefndiroedd. A mewn fan hyn, allwch chi roi, just teipio, uh, enw'r lliw mewn, os ych chi moyn. Er enghraifft, air. Ww, gallwn ni gael... Sut gaf i hwnna'n gywir? Air, dyma ni. A allwn ni drial rai o rain. Lliw air. Mm. Ww, yn lygo hwnna. Neu allan ni roi mewn gwyr tywyll. Fi'n meddwl am, fi'n meddwl am liw ysgol fy merch i, ysgol y dderwen, lliwiau air a gwyrdd tywych, tywych sydd gyda nhw. Felly, um, Byddai'r QMA'n gred. Yr ysgol gynradd es i iddi, ysgol Llanarthne, sy'n fflat nawr, sy'n fydd i'r ysgol, ysgol na i gael rhagor, ond glas tywyll oedd yn lliw ni, felly allwn ni fynd glas tywyll. Chi'n gweld, mae dewisiadau bach neis fan hyn. Felly, meddyliwch am liw, gallu fe fod yn liw'ch ysgol chi, neu eich jyst eich hoff liw chi. Um, allwch chi ddewis mwy nag un lliw. Er enghraifft, uh, yr ysgol ro'n ni yn dysgu ynddi pan o'n i'n athro mewn ysgol oedd uh, ysgol maes y gwendraeth a y lliwiau ni oedd um, porffor, glas a melyn. Um, felly, na i, na i just trial porffor, porffor a melyn. Trin ni hwnna. Neu chi, a ni nawr yn gweld porffor a melin, felly bydd hwnna yn ddelfrydol ar gyfer ysgol maes y Gwendraeth, bod ni'n cael porffor a melin gyda'i gilydd. Felly, allwch chi enwi mwy nag un lliw os ych chi eisiau? Ewch amdani. Right. Uh, dwi'n mynd i fynd nôl i'r air. Dwi'n meddwl, oh, cadw sillafu popeth yn anghywir eddi. Right, dyna ni. A chi'n gweld, mae ydych chi dros 3,000 o gefn diroedd uh, ar gyfer air. Felly, llwyth o ddewis gyda chi. Uh, Pyrwch mynd trwy nhw gyd, fyddwch chi'n adrwy'r dydd. Uh, felly, dywyswch un. Dwi yn licio rai chi'n bod sy'n bach o, o glitter yn, ynddyn nhw, bach o sparkle. Uh, licio rai o bach o'r gwead yma hefyd. Mm. Felly, ewch i trwyddo nhw, dywyswch chi yn i chi'n meddwl sy'n mynd i weithio neis, a wedyn ewn ni ymlaen. Dwi'n mynd i roi mewn glitter, glitter air. Nawr da. Glitter air. Mm, mae, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, mae'n bach yn rhy nadoligaidd fi'n credu y glitter yna. Ydy, mae fe. Ydy. A iawn. Right, mae hwnna'n iawn. Mae hwnna'n iawn. Right, iawn. Ni'n barod i fynd ymlaen. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw fframio. Ni fframio ein clawr cilchgrawn ni gyda dau ddarn o bapur wedi rhwygo. Felly, i ni uh, dal yn yr elfennau, yn mynd i fod yn dod nôl i'r chwith i'r asedau dylunio, a dwi jyst yn mynd i chwilio fan hyn am papur wedi rhwygo. Papur wedi rhwygo, wedi ripo, wedi rhwygo. Papur wedi rhwygo. Dyma ni, chi'n gweld, mae yna dros 800 o wahanol ddarnau o bapur wedi rhwygo. Nawr, allwch chi benderfynu, falle bod chi moyn darn uh, o bapur golau, tywyll, lliw efallai, mae rai honyn nhw'n goch, chi'n gweld fyna. Uh, felly, just meddyliwch, a just dewisiwch un, dim ond un yn iawn. Iawn, achos ni'n mynd i ddefnyddio'r un un ddwy waith, fel bod nhw yr un lliw. Um, chi fi'n sgrol y trwyddo, dwi'n ei ddod o hyd un, dwi'n hoffi. Um, nawr, de, uh, dwi'n licor glas ma, dwi'n mynd o hwnna. Na ni. Nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw wneud siw bod hwnna'n ddigon mawr. Na ni. Fel bod fi chi roi e lan ar y top yna. Iawn, felly lle i droi ychydig, fel yna. Na ni. A wedyn dwi'n ni ddyblygu hwnna gan glicio ar y tri dot fan hyn, y tri dot, a dewis dyblygu. A nawr dyma'r un yma, llwch chi droi ar rownd, neu chi mo, mae'r ma dan papur yma yn gret oherwydd mae'r er, top a'r gweilod wedi rhwygo, felly um, dwi'n cael dwy uh, ymyl, dwy ochr wahanol. Right, gred. Felly, mae rhywun i gefnder, lliw, eich chi wedi dewis, a nawr, uh, yr un darn o bapur yn rhwygo ddwy waith, uh, un o'r top ac un ar y gweilod. Nawr, be ydyn ni'n mynd nesaf yw roi llun ohonoch chi ar glawr yr cylchgrawn. Na, yn Express, does dim botwm i dynnu llun, i dynnu ffoto. Nawr, allech chi, chi'n bod, defnyddio app arall i dynnu ffoto a wedi llusgo fe mewn ac yn y blaen. Ond, mae yna bach o hack gyda ni, achos, er bod dim modd i ni dynnu llun yn Express, mae modd i ni dynnu fideo, a os dynnu ni fideo, chi'n bod, byr, byr, byr, ac yn mynd i drin e fel hun, uh, a'i argraffu fe a'r cyfan oll. Right, felly i wneud hynny, yn y gyd sy'n rhaid i wneud yw mynd i'r botwm ar y chwith eto sy'n gwneud ychwanegu cynnwys. Tro yma i ni'n mynd i'r cyfryngau. A er mae hi'n licio ni, ni dyn ni ddim yn gallu uh, defnyddio'r camera i dynnu llun, ond i ni yn, os ewn ni draw i fideos, chi'n gweld, mae yna fotwm yn un sy'n dweud recordio eich hun. Felly, cliciwch ar hwnna. Helo! A dyma chi y camera wedi agor i fyny. Nawr, y gyd i fi'n mynd i wneud yw, dwi yn mynd i wenu ar y camera, tasau ni'n tynnu llun, ond dwi jyst yn mynd i glicio ar y botwm cychwyn recordio yma. Ac unwaith mae'n dechrau recordio, dwi jyst yn mynd i stopio recordio yn syth. Iawn, unwaith mae wedi cyfri lawr 3, 2, 1, byddai'n jyst yn stop, clicio botwm eto i stopio recordio. Aw, ond Davide, 3, 2, 1, gwenu. Stop. A na fe. Iawn? Os nag ych chi'n hapus dy'r cyn, chiwch chi ail osod, trial to. Gwenu. Newch yn siŵr bod chi ddim yn torri top eich pen i ffwrdd. Right there. Edrych ar y camera, fan yna. Tri. Tri, dau, un. Geri. Stop recordio. Na ni, gret. Hapus o hwnna. Cadw'r recordio. Right, nawr. Wrth wneud hwnna, mae Express wedi troi yn dyluniad ni nawr yn brosiect fideo. Ond dwi ddim yn moyn iddo fe fod yn brosiect fideo. Pidwch o boeni, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar y botwm yma fan hyn, sy'n just yn mynd i guddio y llinell amser. A does dim rhaid i chi feddwl am hwn fel fideo o gwbl. Iawn, ni'n cario ymlaen dylunio fe fel poster. Um, er mae fideo bach, yn bod, hanner eiliad yw hwnna, Sdim ots. Ni dal yn mynd i allu uh, rhannu hwn fel, chi'n gweld, PDF, ar graffu fe fel PDF. Iawn? Uh, er bod e yn swyddogol yn fideo, ni dal yn gallu argraffu fe ac yn y blaen. Felly, mae'n tyn bach o hac yw hwnna ar hyn o bryd uh, ar gyfer um, tynnu llun o'ch hunan uh, yn Express, achos does dim bwtwn sy'n neud hynny ar hyn o bryd. Right, wel mae'r fideo ber, ber, ber yna, wrthi yn prosesu fel yna nawr. Uh, ond fi'n gwybod yn, yn, yn baro bod fi moyn yn fod eitha mawr. Rhywbeth fel yna. O, cof fi wedi cyrraedd. Na ni. A dwi'n mynd i glicio nawr ar Carwyn Cefnder, draw fan hyn ar ochr chwith. Er mwyn tynnu y cefnder i ffwrdd o'r fideo. Gyna i dwi eisiau, na ni, mae'r cefndir wedi mynd, ac yna dwi eisiau just fframio yn hunan fyna. Na, dim ots dy fi bod yn ngwallt i lan fyna uwch ben y papur fan hyn, ond ar y gweilo dwi eisiau bod y papur uh, o flaen yng nghrisi. Felly, na gyd ti eisiau fi wneud yw hisgo Na ni. Wel, dwi wedi ail drefnu'r stac heinau draw fan hyn ar yr ochr dde, fel bod uh, fi rhwng y ddau ddarn o bapur. O flaen yr un o'r top, ond tu ôl yr un sydd ar uh, weilod y papur hwn. Iawn? Right, gret. Wel, mae hwnna'n edrych yn, yn wych. Nawr, allwch chi, wrth gwrs, uh, ailfeintio, neu ydych chi'n yn, yn fwy neu'n llai, ond dwi'n meddwl bod hwnna tua y maint cywir. Digon led i fi nawr i roi tymach o sgrifen bob ochr uh, fan hyn. Right then. Wel, siarad am ysgrifen, beth am ddechrau meddwl am uh, deitl i'r uh, cilchgrawn, enw i'r cilch, i'r cilchgrawn. Uh, felly dwi yn mynd i clicio ar am testyn, wedyn ychwanegwch eich testyn, y botwm glas o'r top yn hyn, ychwanegwch eich testyn. Mae hwnna'n mynd i roi uh, blwch testyn i mi. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i deipio, nawr ac efe jyst fod yn enw eich dosbarth, neu eich grŵp o fewn y dosbarth, neu eich blwyddyn, iawn? Felly, allan ni roi'r blwch mewn fan hyn, uh, blwyddyn chwech. Iawn, mae'n enw eitha cool ar gyfer uh, cylch grawn, dwi? Blwyddyn chwech. Right, dyna ni. Felly, uh, nawr e, mae eisiau dod o hyd i ffont cool ar un arno ni nawr ar gyfer y cilch grawn yma. Uh, felly, cliciwch ar y chwyd, ac yna, i ni'n mynd i sgrolio lawr a chwilio drwy'r ffontiau. Dwi eisiau rhywbeth uh, sy'n dal sylw, sy'n edrych yn cool. Hwna'n un cool, like hwnna. Mm. Cadw fynd. A sgol y trwyddo tan bod chi'n dod o hyd i bont i chi yn hapus. O, na, diar mi. O'n i'n meddwl bod e'n un da, ond nawr bod fi... O, mae yna ddau wahanol fath fi'n credu. Na, na. Dwi'n ddim yn gallu darllen hwnna. Mae medru darllen e yn eitha pwysig. Um, felly, sgrol trwy ddo. A mi jyst yn trial dod o hyd i font cool trawiadol ar gyfer... Ww, mae hwnna'n un da. Gadraj. Ia, yeah, ni'n mynd am hwnna. Gret, na ni. Nawr, chi'n sylwi wrth i chi'n neud na, mae angen ailfeintio pethau tyma bach. Iawn? Chi dwi jyst yn mynd i ailfeintio hwnna fel bod e'n ffitio. Gret. Right, blwyddyn chwech. Nawr, a wedyn falle bod eisiau e-statel yn dweud rhywbeth fel rhifyn arbennig diwedd y flwyddyn, rhywbeth fel yna. Felly, dewch i ni gael just dyblygu hwn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Rhifyn arbennig. Diwedd y flwyddyn. Na ni. Gret, rhywbeth fel yna. Allwch chi wastod newid maint y blwch testyn. Allwch chi drial e draw fan hyn ar y chwyth, neu draw fan hyn ar y dde. Dwi'n bod yn gweithio neis fan hyn ar y chwyth, yn dweud, ydy. Dyna ni. Na ni, blwyddyn chwech, rhif yn arbennig, diwedd y flwyddyn. Iawn, mae hwnna'n edrych yn gred. Nawr, allwch chi wrth gwrs, uh, gallwch chi i um, arbrofi gyda lliw yr ysgrifen, lliw y ffon, fan hyn. Chymod, llwch chi fynd trwy ddod gwahanol lliw. Ww, mae'r melin yn gweithio neis. Gyda'r air yn y cefndir, yn dweud? Ydy. Dwi'n mynd i fynd am yr air yna, dwi'n meddwl. Mae'r un peth ar gyfer y testyn yma te. Ie, yeah, hyfryd. Nawr, falle bod chi'n sylwi nawr bod yr er papur wedi rwygo, falle yn rhy fawr neu rhy fach, neu um, chymod, eisiau cael ei newid. Felly chiwch chi wastad glicio na fe draw fan hyn yn y stac heinau, a chymod, just, just Symud ar rownd. Na ni. Lle bod fi'n sylwi bod... Na ni, gallai wneud rhywbeth fel na. Na ni, fel bod ni'n cael mwy o le i'r bethau eraill sydd gyda ni i roi ar y dudalen. Na ni, llai o gael yng ngwallt i lan fyna nawr, yn uwch. Gret. Right, dyna ni. Dyna yr er llun gyda'r cefnder, y papur wedi rwygo, a nawr i ni hefyd wedi rhoi ein teitlau. Allwch chi cofiwch roi amlinell o amgylch eich testyn gan ddewis lliw amlinell. Chymod, mae uh, di o amgylch lliw gole yn gweithio'n eitha neis. Chi weld? Mae hwnna yn gweithio'n neis. Dwi'n mynd i gadw hwnna. Ni. Gewch chi newid trwch yr amlinell gan glicio ar y fotwm yma. Ni, chi'n gweld yr amlinell ddi naw amgylch testyn. Just yn helpu popeth i sefyll bant o'r cefndir yn glir neis. Right, blwyddyn chwech. Rhif yn arbennig, diwedd y flwyddyn. Right, nawr te. Wel, beth oedd yr uchaf bwyntiau? Wel, dewch i ni gael defnyddio'r testyn yma fel man cychwyn. Dwi'n mynd i ddyblygu fe gan glicio ar y botwm dyblygu lan ar y top. Dyma ni. Nawr, beth oedd yr uchafbwynt cyntaf? Nawr, chi'n cofio draw fan hyn, mae dyn ni enghreifftiau fel teithiau. O, oh, right, wel, beth am Felly bod chi wedi bod i Langrannog, neu Glanllyn, neu Gwersyll, yr Urdd yng Nghaerdydd, neu Plas Tan y Bwlch, neu i, uh, i Wersyll um, Pen Tywyn. O'n i'n dwlu mynd i Wersyll Pen Tywyn pan o'n i'n yr ysgol, felly na i roi hwnna mewn. Um, wythnos yng Ngwersyll Pen Hywyn. Ar te. Gret, a nawr llai. Neu rhan llai, rhywbeth fel yna. Nawr, beth ddigwyddodd yng ngwersyll Pen Tywyn? Wel, na i ddod lawr. A na i roi beth wnaethon ni, o, beth am um, o'n i wastad yn mwynhau mynd um, mas ar y caiac, neu uh, mynd i'r môr. Uh, right, ie, yeah, chi newn ni roi, neu yr er saethyddiaeth oedd hwnna'n hwyl, uh, neu cerdded mynyddoedd, cerdded mynyddoedd. Yn y glaw. Gwyllt. Mae'n swno fel sawl un o'r uh, sawl un o'r tripiau es i yno pan o'n i'n yr ysgol gynradd i Ben Tywyn oedd i wastod yn law gwyllt. Right, wythnos yng ngwersyll Pen Tywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw gwyllt. Nawr, allwch chi nawr wrth gwrs uh, newid lliw y testyn, ond cyn bod chi'n bwrw mewn a dewis lliwiau, triwch gyfnewid y lliwiau. Chi'n gweld y botwm yma rhwng yr uh, lliw testyn a'r amlinell. Just triwch hwnna. A beth hwnna'n mynd i wneud yw newid y llenwad i fod yn ddi a'r amlinell i fod yn felyn. A beth sylwch chi yw yn aml iawn bod e yn edrych yn neis iawn a bod e'n gweithio. Iawn? Chi wythnos yng Ngwersyll Pentywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw gwyllt. Ie, mae hwnna'n edrych yn gred. Right. Fi'n i ddyblygu hwnna. Beth arall oedd yn ei chafbwynt? Wel, beth am Eisteddfod yr Urdd? Steddfod yr Urdd. A lawr. Um, llwyddiant mawr yn, yn Ynys Môn. llwyddiant mawr yn Ynys Môn. Na ni. Iawn, felly triwch feddwl am ffyrdd, chymod, cyffroes o sôn am y pethau yma sydd yn uchafbwyntiau o'r flwyddyn. A roi hwnna lan yn hyn. A un bach to, dyblygu hwnna. Nawr te, beth, beth mae'n beth mae'r un mam ni fod? Um, beth da ni? Perfformiadau. Hw, chwaraeon. Wel, na le fi a si dros penwythnos oedd lan yn Aberystwyth ar gyfer twrnament pel rwyd yr erdd. A mynd yr holl ffordd i'r ffeinal. Oedd uh, Miss Jones da fi uh, yn y tîm nath ddod yn ail llongyfrchiadau mawr a llongyfrchiadau i Ysgol Corn Hir yn ddod yn gyntaf hefyd, ond nhw wedi chwarae'n wych. Uh, felly, twrnament, twrnam... twrnamaint. Twrnamaint. Pel... Ww, pel... roed yn Aberystwyth. Na fe, felly bod dim byd extra ar y fi ddweud am hwnna, felly just hwnna. Na ni. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw addurno y pethau yma gyda eiconau. Iawn, a, a falle bod fi'n trio bethau, chymod, o amgylch y lle. Falle bod fi'n meddwl bod eisiau symud y llun ohona i, i wneud mwy o le ar y chwyth fan hyn. Felly, peidiwch a stopio symud pethau, jyst achos bod chi wedi gosod e unwaith. Chymod, falle ffindwch chi bod gwell ffordd i osod pethau. Right, dyna ni. Right, e. Na. Uh, wrthnos yng Ngwersyll Pen Tywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw, gwyllt. Right, wel, fi'n credu mae uh, sgidiau cerdded, rhywbeth fel yna fydde'n dda fan hyn. Felly, na i fynd i ychwanegu cynnwys elfennau. Ychwanegu cynnwys ar y chwith, elfennau, a tro mae ni'n dod draw i'r eiconau. A na i chwilio mewn fan hyn am esgidiau. Cerdded. Esgidiau glaw, felly, bydde yna. O, dyma ni, perffaith. Perffaith. Mewn o fe, nawr, meddyliwch am liw addas nawr ar gyfer hwn. Falle bod chi moyn ddefa fod yn amlwg iawn, neu falle bod chi moyn ddefa fod yn, yn ysgafn iawn. Felly, falle na i fynd am yr un lliw air yna sydd da fi. Na ni, fel yna. A na gyd dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod yn ei le ac yna symud y e tu ôl i'r testyn. Ac i draw yn hyn yn stac ein dwi'n mynd i lusgo hwn tu ôl i'r testyn. Na fe. O, dwi'n meddwl bod y lliw yn anghywir i fi. Ydy ma fe. Right, dewch i ni gael newid lliw. Er, er mae'r air na yn gweithio neis. Dewch i ni gael newid y lliw i'r lliw cywir. Hwna yw'r llew sydd da ni fel amlinell. Na, chi'n mo beth, dwi'n lygo'r air mwy tywyll. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau bod hwnna tu ôl i fi hefyd, felly dwi'n mynd i lusgo'r eicon yna, yn y stac einau, yr holl ffordd lawr tu ôl i fi. Na ni, fel na. Rai, mae hwnna'n edrych yn gret, ynddo e? Esgyd cerdded fyna, esgyd glaw. Na, dy beth arall, eisteddfod yr erdd, llwyddiant mawr yn Ynys Môn. Uh, beth am i ni chwilio te am Um, o, bydde map o Gymru'n gret. Chi'n ei weld? Uh, iconau, Rydych chi'n gweld Cymru. Dim byd, rhywun yn Saesneg, Wales. Dim map, ond fi'n gwybod bod map i gael yn yr ysedau dylunio. Gewn ni nôl i'r ysedau dylunio, a uh, chi'n ni chwilio Cymru mewn yn hyn. Mm, oce, okay. trin i fe'n Saesneg, chos fi'n gwybod bod na rai. Wales. Rhyfedd. Na ni. Right, mae yna fap fan hyn, chi'n gweld? Dyma'r map. Right, wel, da fi mewn o hwnna. Dyma fe. Nawr te. Ynys Môn lan ar y top yna, Môn Mam Cymru, wrth gwrs. Gret, beth am gylch droi ychydig, rhywbeth fel yna na fe, fel bod ni'n gweld Ynys Môn a pen llun fan hyn uh, yn pipo mewn. Felly, newn ni fe fel yna. A chymod beth, dwi'n mynd i docio fe fel bod ni, uh, bod Sir Benfro mas o'r ffordd. Na, chymod beth, dim angen, achos dwi'n mynd i roi fe yn y cefn beth bynnag. Ond allech chi docio fe, ond sa'n mynd i. Right, nawr, ond mae'r lliw anghywir, yn dwi e? Dewch i ni gael rhoi hwnna uh, tu ôl i fi yn y stac hynna, lawr, lawr, lawr, lawr, lawr, fyna. Ond, licen ni bod e yn y lliw air yma. Ww, yr, yr ynys môn fan hyn, yn y lliw air. Wel, na gyd sy'n eisiau ni wneud yw, neu'n siŵr bod ni wedi dewis e, mynd yr effeithiau, yn yr effeithiau allwn ni fynd i'r effaith deiliw. Os cliciwn ni ar y deiliw eto, allwn ni ddewis lliw ar gyfer y cysgodion, sef yr air, a wedyn lliw ar gyfer yr amlygu, sef yr air eto. Chi'n gweld? Yr un lliw ddwy waith, cysgodion ac amlygu, a mae hwnna'n mynd i osod e yn yr union liw yna. A nawr mae Ynys Môn, dyn ni fan hyn a Pen Llun, yn y lliw hyfryd yna sydd da ni ar gyfer ein conau. Right, twrnament Pel Rwyd yn Aberystwyth. Um, Wel, chwilwn ni am Pel Rwyd. Ewn ni nôl i'r eiconau. Mae'r eiconau rwyddach oherwydd, chymod, i chi gosod y lliw yn rwydd heb ddefnyddio'r effaith deu, deiliw na sy'n chydig bach fwy o waith. Right, eiconau, a neu chwilio fan hyn am Pel Rwyd. Just pale, felly. Pale. Yn iawn, bydd. Na dde, pa un o'r rhaid sy'n edrych o'r pelrwyd? Honna, honna edrych o'r pelrwyd. Iawn. Dewis hwnna, a mae e, sgwrwch yn y lliw cywir yn barod. Gwych. Draw o fe fan hyn. A nawr, mae jyst eisiau i fi i wneud yn siŵr bod fi wedi llusgo hwnna lawr yn y stac heinau. Hyfryd. Hyfryd. Right. Mae dy ymlaen yn dda yma. Nawr, beth, beth yw'ch prif stori chi? Falle bod prif stori gyda chi uh, bod uh, pennaeth newydd yn yr ysgol, neu uh, bod chi wedi cael uh, bod chi wedi cael llyfrgell newydd, neu adeilad newydd, neu beth oedd yr newyddion da mawr yn yr ysgol eleni gyda chi? Fi'n siŵr oedd rhyw newyddion da gyda chi. Iawn? Um, felly, dwi yn mynd i ychwanegu testyn eto. Testyn? Ychwanegwch eich testyn, a dwi'n deipio mewn fan hyn. pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Wff, nawr te, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Nawr, fan hyn, allech chi ddefnyddio ffont gwahanol. Nawr, sy'n rhaid i chi gadw at yr un ffont yma drwy'r amser. Uh, mae yn neis i gael, chymod, doi ffont, dau ffont gwahanol ar eich dyluniad. Just yn mynd i ailfeintio'r papur yma, dwi'n meddwl, fel bod ni'n cael, na ni, lle i'r testyn yma. Right, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Nawr, dwi'n mynd i fynd am, ie, yeah, ffont gwahanol. Chyfo fi licio hwnna ar un sydd wedi cael ei ysgrifennu fyna llaw. Uh, Wel, ragor tebyg i hwnna. O, oh, cool! Licio hwn, Jacob. O, fi'n hoff iawn. O, fi'n licio rhain i gyd. Mae rhai bach da fan hyn. Wel, ni'n ei ffindo ffontiau da fan hyn, ffrindiau. Blambot. Wel, helo, Blambot. Dwi wedi bod fi'n mynd i ddefnyddio lot o ti. Blambot. Hoi, gawn na fyd, Silver Northern Regular. Wel, wel, dyma ffontiau te. Bamboozle. Wel, sa'i wedi gweld rhain o blaen. Right, hwnna fi'n mynd am. Jack, Jacob. Great. Right, na te. Pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Nawr, ni'n mynd i wneud hwnna'n fawr fyna. A falle bod eisiau rhywbeth bach ychwanegol. Nawr, allan ni wrth gwrs roi uh, amlinell air o amgylch hwnna to. Hwna'n gweithio neis. Uh, a wedyn allan ni roi rhywbeth fel yn dyblygu'r testyn. a, a chi ni roi newyddion cyffroes iawn efychnod. Na ni, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi, newyddion cyffroes iawn. Hyfryd. Ww, fi licio fe fel Hefyd wedi uh, cyfnewid y lliwiau. Mae'n gweithio yn hyfryd. Right. Wel, mae'n ma uh, clawr ni yn dod mlaen yn dda, ynddo e? Um, na gyd ti angen nawr, fe ni'n meddwl, yw pris. Faint mwyn yn gostio. A falle cod bar, bar cod i'r siopwr i gael sganio i werthu'r cylchgrawn cyffroes yma i bobl ych pentre neu'ch tre chi. Felly, dewch i ni gael chwilio am god bar. Dwi'n mynd i fynd ychwanegu cynnwys ar y chwith, a ewn ni i'r elfennau, a felly ewn ni chwilio yn yr asedau dylunio fan hyn am cod bar. Dyna ni. A, o, yr un gyda na'n gweithio'n iawn i fi. A dwi'n ni roi hwnna mewn fanna. Na ni, a wedyn pris ar ei ben. E. Na, um, pa, mae eisiau defnyddio un o'r ffontiau sydd gyda ni'n barod. Uh, dwi'n meddwl felly'r ffont yma sydd â fi lan ar y top yn hyn. Felly na i ddyblygu un o'r darnau testyn yma, lawr a fe, a uh, mis, Mehefin, A'r pris yw... Faint yw e? Faint yw'r... Faint yw e? Beth am rhywbeth fel 3.99. Dyna ni. Mis Mehefin, 3.99. Mae'n sôn hwnna fyna ar ben y cod bar. Dwi'n meddwl bod eisiau'r amlinell yna i, felly na i gael gwared ar yr amlinell. Na ni, fel na. A dyna ni, wedi creu ein clawr cilchgrawn ar gyfer diwedd y flwyddyn. Nawr, cyn bod chi yn penderfynu bod chi ar ben, jyst meddyliwch am ambell i beth, os na le i wneud ambell beth yn fwy neu'n llai, i gael pethau i ffitio'n fwy taclus, os angen symud ambell i beth, Iawn, meddyliwch am y bylchau sydd gyda chi ar eich tudalennau. Ydych chi moyn llenwi'r bylchau yna mewn rhyw ffordd? Os angen uh, newid ein darnau papur, top o gweilod. Na ni, chwal, oedd bwlch dy fi fan hyn. Oedd bwlch dy fi fan hyn. A nawr, dwi wedi cael y bwlch. Felly, falle gallu testyn yma fod yn Ie, yeah, na ni. Llenwi yn pa y papur yn fwy synhwyrol. Iawn, hyfryd. Wel, dwi'n hapus iawn hwnna. Dewch i ni gael enw i'r ffeil gan glicio lan ar top le mae'n dweud d-deitl. Dwi'n ei alw hwnna yn cylch grawn. 2026. Na, er mai fideo yw hwn, allan ni glicio i chwarae hwnna, sgro. Na fe, na fi'n... Fi'n gwneud sŵn, fi'n mynd... Na ni. Uh, ond Does dim ots mae fideo yw e, allwch chi lawr lwytho hwnna gan glicio ar y botwm llwytho i lawr. I adewis fan hyn PDF, a dyna chi wedyn bydd e yn lun llonydd. Right, wel, ni wedi gorffen ein gweithgaredd gyntaf, felly mae'n amser i fi ddangos i chi sut allech chi ennill set o glisffonau cool Adobe Express ar gyfer eich dosbarth. Nawr, ar dudalen weithgareddau, os grolwch chi reit i'r gweilod, dyma'r wybodaeth fan hyn. Dyma'r glisffonau, allwch chi ennill. uh, chi gael set cyfan yn wy'r dosbarth. Um, a'r ffordd i ennill reina yw, mae angen i chi blant i ychwanegu eich cilch grawn i'r oriel, a mae oriel dyn ni ar gyfer pawb dros y wlad i hyd, felly gawn ni un oriel fawr gyda cilch gronau bawb uh, dros y wlad. Felly mae eisiau i chi blant i ychwanegu eich um, cilchgronau i'r oriel. Ac athrawon, mae eisiau i chi lenwi un ffurflen fach uh, i, i hawlio'r clustfonau. Right, wel blant, gadwch, gadwch i fi ddangos i chi'n gyda beth sy'n angen wneud. Iawn? Ar y dudalen weithgareddau, fe welwch chi blant botwm sy'n gweud plant ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Nawr te, mae hwn yn swnio'n gymhleth, ond dyw e ddim. Gwylwch pa mor hawdd yw hwn i ychwanegu hwnna at yr oriel. Dwi'n mynd i glicio arno fe. Plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Mae e'n agor yr oriel. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r ffenest bach wen yma yn y canol. Uh, ond dwi'n mynd i gau hwnna. a'i ychwanegu yng nglawr i i'r dudalen, 'na gyd sydd angen i fi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu ffeiliau, fan hyn ar y dde, clic, a chi'n gweld, lawr ar y gweilod, fe welwch chi, o dyma fe fan hyn, dwi'n siŵr beth yw hwnna, hwnna yw'r fideo nes i recordio, ond fe welwch chi, eich clawr chi, bydd e'n un o'r ddau beth cyntaf fan hyn, felly ticiwch e, ac yna cliciwch ychwanegu at yr oriel, iawn, a dyna ni, mae nghlawr i mewn fyna ar yr oriel, wedi wneud. Iawn, ac mae hwnna'n hawdd, a wedyn athrawon, na gyd sy'n rhaid i chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud athrawon, llenwch y ffurflen, le i chi'n rhoi enw, cyfeir yr e-bost, enw'r ysgol, faint o blant sydd yn y dosbarth yn cymryd rhan, Gweud bod e'n uh, enw'r er wers fyw, sef diwedd blwyddyn thema 1, ac yna uh, ticio pa wlad i chi ynddi, wel Cymru wrth gwrs, a cyfeiriad postio ar gyfer y uh, clustffonau. Yna fe, neu gys rhaid chi wneud y thrawon, a neu, neu, neu ni ddanfon yr uh, clustffonau Adobe na i'r ysgol ato chi. Right, iawn. Wel, ni'n barod i fy mlaen i'r ail weithgaredd nawr. Felly, dewch i ni gael mynd nôl i'r Rubik's Cube. O na, dewch i ni gael edrych yn gyntaf beth ni'n mynd i fod yn gwneud. Ni'n mynd i fod yn creu siart bar, pynciau ysgol, a i chi'n mynd i allu pleidleisio yn eich dosbarth uh, am eich hoff bynciau, am eich hoff wersi chi uh, yn yr ysgol. Uh, ni'n mynd i ddysgu sgiliau fel sut i greu siart bar, uh, recordio'n hun, go iawn tro yma. Uh, ni'n mynd i ddod yn defnyddio sedau dylunio, cefndiroedd a chefddoriaeth. Right, wel, draw yn eita i uh, Adobe Express. Dwi'n mynd i glicio ar yr A fawr liwgar yn y cornel top ochr chwith, eicon Adobe Express, i fynd nôl i'r dudalen cartre. Dyma ni ar dudalen cartref Ruby Express. A'r tro yma, ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, fe welwch chi uh, foto fan hyn sy'n dweud creu fideo. Cliciwch ar hwnna. A dyma ni, yn barod i ddechrau creu ein fideo. Nawr, uh, eto, mae eisiau ni gael cefnder. Felly, byddwn ni'n meddwl bod Lliw addas yn, yn neud synwyr eto. Lliw yr ysgol, neu chwp, liw chi, neu beth bynnag sy'n neud synwyr i chi. Felly, dwi'n mynd i fynd eto i ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i'r elfennau, a dwi'n mynd i'r cefn diroedd, a dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am liw. Nawr, uh, nes i'r air trwetha, felly na i fynd am glas tywyll y tro yma. Na ni. Iawn. A dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Na ni, hwnna, gret. Nawr, uh, dewch i ni gael wneud y siart bar. Iawn? Y siart bar. Felly, i greu siart bar, i ni'n mynd i glicio eto ar y botwm ychwanegu cynnwys. A y tro yma, i ni'n mynd i glicio le mae'n dweud siartiau a gridiau. Cliciwch ar hwnna, a ni moyn siartiau. Nawr, pa fath o siart? Wel, ni moyn siart bar, wrth gwrs. A dwi yn mynd i fynd am sgolio... Wel, chymod be, ewn ni am yr un cyntaf, achos ni wastad yn gallu newid. Felly, clicio ar hwnna. A dyma ni. Dyma'n siart bar fan hyn. Nawr, allwch chi ailfeintio. Ond, cyn wneud hynny, dechreuwch feddwl am y pynciau, y gwersi gwahanol i chi'n studio uh, yn yr ysgol. Iawn, felly, er enghraifft, eitem un felly fyddai uh, Cymraeg. A wedyn eitem dau fyddai Saesneg. Lle, eitem 3 fydde mathemateg. A wedyn, falle, gwyddoniaeth. Iawn, a beth arall? O, nawr te, dwi'n rhedeg mas, ond lle jyst clicio le mae'n gweud eitem 5, a na fi, ni'n gallu cario ymlaen. Uh, nesa, i ni'n mynd i gael hanes. yna felly bod chi wedi bod yn dysgu am deiaryddiau. A felly bod chi wedi bod yn gwneud ymarfer cor. Uh! A felly bod chi wedi bod yn gwneud celf. a cerddoriaeth. Ac yn y blaen. Nawr, felly, yn eich ysgol chi, i chi yn sôn am rhain, felly, uh, o ran meysydd dysgu phrofiad, felly felly bod eich athrawon chi'n gweud bod, chi, bod ni'n yn astudio dyniaethau a lles a ieithoedd, mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg, ww, dwi'n rhoi technoleg lawr. Right, beth bynnag, felly, gywch chi enwi rhain, Ac yna, y syniad fan hyn yw bod ni, yn hytrach na'r er niferoedd yma, fel 300, bod, bod chi'n cael pleidlais nawr. Gallwch chi fynd rownd a newid hwn nes ymlaen. Ond bod chi'n gofyn i bawb yn y dosbarth beth yw i hoff wersi nhw. Felly bod pedwar yn y dosbarth yn dweud mae Cymraeg yw i hoff wersi nhw. Felly bod tri yn y dosbarth yn dweud mae Saesneg yw i hoff wersi nhw. falle bod 5 yn dosbarth gwe mathemateg. O, minus 52 fel rhywbeth yna. Falle bod lot o bobl yn hoffi gwyddoniaeth. Falle bod uh, chwech yn hoffi gwyddoniaeth. Um, fi'n hoff iawn o hanes, ond falle bod oedd yn ffrindiau i ddim, falle mae un oedd wedi dweud hanes, Falle bod neb wedi dweud deiryddiaeth, druan o deiryddiaeth. Uh, o, falle bod um, wyth wedi gweud ymarfer corff. O, fi'n gweld, fi'n gweld beth i fi'n neud. Fi'n gweld beth i fi'n neud, fi'n sgrolio. Dyna pam mae hwnna'n ei na. Celf, lot o bobl yn hoffi celf. Cerddoriaeth, boblogaidd iawn wrth gwrs. Uh, rhywbeth fel yna. Right, felly, dwi wedi gwneud hwnna i gyd. Nawr, mae eisiau bod ni'n gwneud siŵr bod ni'n gallu darllen hwn y wybodaeth mae'n glir. Felly mae'r testyn D a'r cefndir glas a felly ddim yn gweithio. Felly dwi'n mynd i newid lliw y testyn draw fan hyn ar y chwith. Just wrth glicio fan hyn a new dewis lliw. Dwi'n mynd i fynd am y gwyn yma. Nawr, ffont, mi eisiau newid y ffont. Um, beth I am? Hmm. Beth I am? O'r te. Allegrea. Na ni. A dwi'n credu bod eisiau bod y maint yma yn fwy hefyd. Nawr, allwn ni fynd nawr i'r math o siart fan hyn ar y chwyd a dewis uh, gwahanol bethau. Felly, er enghraifft, felly bod ni yn moyn, ddim yn moyn eglurhad, ond bod ni moyn gwerthoedd. Mm, hwnna sy'n edrych. Felly bod ni moyn labelu, Ia, mae labelu yn helpu. Iawn, allwch chi gael y cyfan oll. Allwch chi gael eglur had, gwerthoedd, gred a labelu. Ond dwi'n meddwl bod eisiau eglur had a labelu. Felly dwi'n mynd i gael gwared ar yr eglur had. Uh, ond dwi eisiau... Dwi'n mynd moyn bod yr, yr geiriau yma'n cael eu torri fel yna. Felly falle bod angen ei maint y ffont i ddod lawr. Fel bod ni... Na ni, mae deiryddiaeth yn ffitio ar un linell nawr. Iawn. Fel na. Llwn ni'n neud yn dalach. Na ni. Mae hwnna'n gweithio neis. Um, nawr, allwch chi hefyd wneud pethau fel y crynder y corneli. Mae hwnna'n edrych yn cool, yn dweud, bod y top yn grwn. Bwlch rhwng y cylofnau. Fel yna, felly. Nawr, lliwiau, nawr, gyda'r glas yn y cefndir, chi'n bod, mae lliwiau rhain ddim yn gret. Er enghraifft, cerddoriaeth yn las. Felly, falle bod fi'n mynd trwy ddo a jyst newid yr er lliwiau yma. Iawn? Dwi'n ni drio beth lliwiau ar gymhellir. Na. Ewn ni felly lawr i, i liwiau eraill. Ewn ni lawr i... Ewn ni. Allech chi os nhw gyd i'r un llew. Iawn? Chymod, allech chi fe mewn a gweud, rhaid, fi eisiau bod rhaid i gyd yr un llew. Mae hwnna'n gallu bod yn daclusach na cael llwyth o liwiau gwahanol, ond meddyliwch chi beth i chi'n meddwl sy'n fwyaf taclus uh, i'ch gwaith chi. Dwi'n mynd i fynd am yr air yma, dwi'n meddwl. Yr oren yma. Na ni. Ac gyfer pob un. Right, great. Wel, mae'r siarp bar wedi wneud, felly mae angen uh, nawr i ni gael rhywbeth o deitl. Iawn, felly awn ni am testyn, ychwanegwch eich testyn, a ein hoff bynciau. Ein hoff bynciau. Ein hoff bynciau. Nawr, bont yn bwysig unwaith to. A um, lliw. Felly mae'r di yma ddim yn gweithio. Felly falle na i fynd am melyn mwy gole, mae hwnna'n neis, neu'r gwyn, a'r melyn yn neis. A wedyn um, eto mae eisiau ni gael rhyw ffont cryf, cool, trin ni hwn, mwy fel hwn. Um, Nawr te, os un o'r ein yn cydio yn yn sylw i. Du, du, du, du, du. Ww, fi'n cael hwnna, Grenadine. Na ni. Cyffont Grenadine. Nawr, eto, uh, felly bod ni moyn amlinell o amgylch hwn, felly dwi'n mynd i glicio nôl allan o'r er ffontiau. A o dan y tab golygu, allai i roi amlinell. Beth am amlinell las drwchus? Ie. Yeah. Gret, ein hoff bynciau. Nawr, Uh, nawr, mae eisiau ni i ddweud pwy sydd wedi ennill, felly, felly beth am i ni i roi medal, felly dyn ni'n rhoi ychwanegu cynnwys, elfennau, mewn mynd hyn, yn yr ysedau dylunion a'i chwilio am medal. Dyna ni, a dwi jyst eisiau un medal. O, neu mae'r math yma beth yn neis, yn dweud, um, beth yw e, rosette, neu, neu, dyn ni mewn o hwnna. Beth yw hwnna, gwerwch? Ac o'n i fynd o mas beth yw e, gan glicio ar y tri dot sy'n dweud mwy, ac yna uh, clicio ar gwybodaeth am y ffynhonnell, Gold medal and gold badge, reward and award. Mm, right, felly lle chi dreol, felly rhywbeth fel award mewn yn yr asedau dylunio. Award. Ie, yeah, a wedyn mae ydych chi mwy o bethau tebyg. Ond chi'n fawr beth, fi'n licio'r un yma. Felly dwi'n mynd i gadw hynna mewn. Neu'r e'n fawr fan hyn drws nesau i'r ein hoff bynciau. Na ni. Right, nawr. Ni'n barod nawr i ddadansoddi y siart. Beth ych chi'n dysgu wrth edrych ar y siart yma? Beth yw'r tri pwnc mwyaf poblogaidd uh, yn eich dosbarth chi? Wel, mae uh, doi bwnc dy fi uh, yn gydradd gyntaf, sef ymarfer corff a chyddoriaeth. Felly mae hwnna'n rhywbeth diddorol i sôn amdano fe. Yn yr ail safle mae celf, Ac yn drydydd, mae gwyddoniaeth. Felly, os ydw i'n mynd i ddadansoddi y siart sydd gyda fi, bydden i'n dweud rhywbeth fel, wrth edrych ar ein holl bynciau ar gyfer 2026, yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth, yn ail mae celf, ond yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Reit, dewch i ni gael ffilmon hynna de yn dweud y wybodaeth na. Felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys. a cyfryngau, fideos, a o dan fideos, dwi'n mynd i ddewis recordio eich hun, y botwm llwyd yma fan hyn. Iawn te, a ni'n barod i sôn amdano fe. Llwch chi symud hwnnw amgylch, fel bod chi'n gweld eich uh, siart, a wedyn clicio cychwyn recordio. Iawn, mae'n bant ni. Fi'n ni drio siarad i'r camera gymryd o fi gallu, ond weithiau byddai'n goffa'r edrych ar y siart, a mae hwnna'n iawn. Right, bont y fi ta. Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mae yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth. Yn ail mae pwnc celf ac yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Gyda stopio recordio. Nawr, os ych chi moyn trio hwnna eto, allwch chi, ond os chi'n hapus gyda fe, cliciwch ar y botwm sy'n dweud cadw'r recordiad. A fe, a mae hwnna mewn. Mae hwnna'n dod mewn. Nawr, wrth, wrth iddo fe i ddod mewn, dyma ni, dyma'n hain fideo ni fan hyn. Dwi'n mynd i ddechrau, o dyna fe fyna, dwi'n mynd i ail feintio hwnna fel bod fi'n ffitio draw fan hyn yn y cornel. A dwi yn mynd i dynnu y cefnder. Tynnu'r cefnder. Clicio ar cefn gefnder, tynnu'r cefnder. Iawn. Nawr, dim angen chi'n gwneud hwn, ond chi'n sylwi bod fi'n edrych yn bant wrth y siart. Mae hwnna oherwydd bod y camera dy fi draw fan hyn a bod y sgrin draw fan hyn. Felly wrth bod fi'n edrych ar y sgrin, dwi'n edrych i'r cyfeiriad arall, yn dwi i. Nawr, mae da chi ddau ddewis fan hyn, allwch chi symud pethau rown, fel bod y siart draw ar y dde a bod chi draw ar y chwyth. Na ni. Hwna'n gweithio'n iawn. Neu allwch chi, os chi moyn cadw y pethau fel o'n nhw, cadw y siart draw ar y chwyth, a bod chi y fideo bod ni'n mynd i'r botwm safle ar y chwyth, Safle a troelli fe yn llorweddol, troelli yll, safle, troelli yll, dyna fe fyna. A mae hwnna yn mynd i, na fe, fflipio ni rownd, a nawr dwi'n edrych draw at y siart. Nawr, os oes unrhyw sgrifen ar eich Uh, Cris chi, mae'n mynd i fod wyneb i weired, felly dwi'n na ddim wastad yn bosib, ond mae'r logo na sy'n ar yng Nghris i, allai guddio fel awr fyna. Right, dewch i ni gael um, gwylio'r fideo na te. Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mae yn y trydydd... Nes i roi hwnna rhyw ongl, ond dim angen e, felly na i ddod nôl ar ongl fel yna. Right. safle mae gwyddoniaeth. Yn ail, mae... Mae hi yn cuddio uh, cerddoriaeth sy'n bach yn gormod fyna. Eisiau fi wneud yn fideo i'n llai. Ni. Mae pwnc celf ac yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Right, great. Nawr, os ych chi mewn stafell swnllyd, a ych chi siŵr o fod yn, cliciwch ar y botwm gwella lleferydd, a fydd hwnna yn cael gwared ar sŵn pawb sydd o'ch amgylch chi. Right, wel, pan i ni yn cyhoeddi'r enillwyr, dwi'n meddwl bod eisiau i ni gael enw uh, cerddoriaeth am arfer corff mewn yn yr uh, yn y medal yma fan hyn. Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn. Am testyn, ychwanegwch eich testyn, a na i deipio mewn fan hyn. Cerddor, cerddoriaeth, slash, ymarfer corff. A nawr allai just ffitio hwnna mewn yn y darian fel yna, hyfryd. Uh, falle bod chi moyn rhoi e bach o ongl. Falle bod chi eisiau alinio hwnna i'r canol. Chi'n ei glicio alinio i'r canol. Na ni. Ond, yn hytrach na cael hwnna fyna drwy'r amser, licen ni hwnna i ymddangos pan dwi'n dweud yr enillwyr. Felly, beth na i wneud yw sgrolio nôl, chi'n gweld fan hyn, sgrolio nôl yn y llinell amser, a dwi'n mynd i wasgu pause cyn bod fi'n gweud cerddoriaeth am arfer corff. Iaith.
Yn ail, mae pwnc celf, ac yn gydrodd gyntaf, mae ymarfer... Oh, fyna.
Nawr, ar y pwynt na, chi'n gweld, be dwi eisiau gwneud yw wneud yr uh, darn testun yma yn y llinell amser, cerddoriaeth ymarfer corff, yn llai, a bod e'n dechrau wrth i fi ddweud e, fyna. A mae'n yma iddo fe i animeiddio mewn, mewn ffordd uh, dynamig, fel na felly siglo mewn bod hwnna'n cool. Na ni. Right, dych chi'n gwylio hwn yn ôl. Iawn, felly sdim byd na fan hyn, a wedyn gwyliwch e'n ymddangos pan dwi'n dweud e. Mae yn y trydydd safle, mae gwyddoniaeth. Yn ail, mae pwnc celf, ac yn gydredd gyntaf, mae ymarfer corff a cherddoriaeth.
Gret. Right, wel ni bron iawn ar ben. Y cam olaf i nawr fan hyn yw i just ychwanegu tymer bach o gerddoriaeth cefndirol a fydd ein prosiect ni ar ben. Felly i ychwanegu cerddoriaeth gefndirol, dwi just yn mynd i fynd i ychwanegu cynnwys i'r cyfryngau a dwi'n dod draw i'r cerddoriaeth fan hyn. A na i just chwilio am rhywbeth fan hyn, rhywbeth fel dramatig. Iawn, a wedyn chiwn ni uh, drial nhw mas. Ie, yeah, mae hwnna'n cool. Dim hwnna. Ww. Um, hwn? Ie, yeah, pam lai. Right. Felly, ychwanegu hwnna i'r prosiect. Newch yn siŵr bod chi'n dod nôl ar llinell amser i'r dechrau. Clicio ar enw'r gan. Nawr, bydd eisiau i lefel y sain fod lawr o amgylch y deg y cant. A cofiwch pylu allan, fade out ar y diwedd. Wel, fi'n barod i wylio'r fideo i gyd nawr, felly i weld e yn fwy o faint, dwi yn mynd i guddio y llinell amser gyda'r botwm yma, wnaethon ni ddefnyddio yn y weithgardd gyntaf. Na ni, a mae'n fawr nawr, a clicio ar y botwm chwarae lawr fan hyn, i ni gael gwylio ein prosiect am y tro olaf.
Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mai yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth, yn ail mae pwnc celf ac yn gydredd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth.
Gwych. Cofiwch roi enw i'ch ffeil gan glicio ble mae'n dweud D-Deitle ar y top. A dwi'n mynd i roi hoff bynciau 2026. Mewn hwnna. Allwch chi uh, rhannu hwnna gan lawr lwytho fe fel ffael MP4 neu, beth sy'n haws, yw rhannu fe just gyda URL, gyda dolen gweld yn unig. Yn hyn, a uh, clicio creu dolen, a dyna ni. Uh, Mae'n rhywun sy'n clicio ar hwnna wedyn yn gallu gweld eich fideo gyda'r holl sgiliau gwych yma i chi wedi dysgu yn weithgaredd yma. Wel, dyna ni ffrindiau, ni wedi cyrraedd diwedd y wers, gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Athrawon, os y'ch chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol bod chi wedi cymryd rhan, yna tagiwch ni mewn, at Ysgol Digidol, at Meredydd Jay, hashnod Adobe Edu Creative. Cofiwch ddod i'r gwersi sydd ar ôl gyda ni, adobe.ee slash live lessons, mae yna thema arall i gael a mae mwy nag un cyfle hefyd i ddod i honna. Cofiwch bod chi'n gallu cofrestru am sesiwn hyd yn oed os nad yw'r amser neu'r dyddiad yn eich siwto chi, a defnyddio'r dolen i'r wers fyw i wylio'r recordiad ar amser sydd yn, yn fwy cyfleus. Felly, does dim rhaid i chi ddod yn fyw chwaith. Roet, diolch enfawr am eich cwmni. Wela i chi ar y wers nesaf, ond hwyl am y tro!